programm biex aħna nkunu nafu kif ħa nħossuna aħjar. Insellimlek l-ewwel nett, Matteus. Nsellem lilek. Kif int?
Tajjeb, ta. Għaddew aktar ġranet, qed inħossuna dejjem aktar fresh, aktar risqin lejn il-Milied. Eżatt. Issa, l-immi l-unika ħaġa jew inkella l-iktar ħaġa li tgħinna biex aħna nħossuna aħjar? U dik ħa nagħmilha mistoqsija jien illum. Illum qegħdin fuq il-One TV. Okej. Lin-nies ħa nsaqsilhom bl-Ingliż, what is that one thing li tista' tagħmel biex inti tkun aħjar? U Jaraw li- il-programm Kalamita. Xejn jaraw il-programm tal-Anita jekk hemm bżonn. Tajjeb, issa diħa taħdem għal kull settur tal-ħajja, fis-sens jekk inti tieqaf sekonda u taħseb tgħid isma' jiena kif nista' ntejjeb b'oġġett wieħed ir-relazzjoni tiegħi mal-mara, mar-raġel. X'nista' nagħmel aħjar illum? Ħaġa waħda. X'nista' nagħmel aħjar illum biex ikolli relazzjoni aħjar mat-tfal? Biex nifhem lit-tfal. X'nista' nagħmel aħjar illum biex ikolli saħħti aħjar? U semmejt qisu l-iktar tliet affarijiet, Romilda, illi ħajjitna ddur magħhom, il-familja, it-tfal, huma parti mill-familja, u saħħitna. U għalfejn saħħitna qatta ħafna ma' dawn it-tlieta? Għax jekk m'għandekx saħħtek, Ma tistax m'għandekx tqatta' familja. l-ħin mal-familja. Ekku.
Anzi, jekk inti m'għandekx saħħtek, ħa ġib lil dawk tal-familja illi msieken jitilfu ħinhom, jitilfu l-enerġija tagħhom, jitilfu ħafna konċentrazzjoni għax moħħhom fik. Mela letteralment għax inti ma ħadtx ħsieb tiegħek innifsek, ħadd ieħor spiċċa jinkwieta, forsi anzjuż, forsi anke depressed minħabba fik. Allura ara x'responsabbiltà għandna aħna illi jekk vera nħobbu lill-familja, l-ewwel nett irridu nibdew minna nfusna. Mela ħa nistaqsu hekk, x'inhi dik il-ħaġa waħda li nista' nagħmel illum biex inkun aħjar? U jiena qiegħed hawn biex nagħti naqra ideat. Però Importanti ħafna li min qed jarana ma jeħodhiex din bħala ordni, però jeħodha bħala ftit ideat ta' x'nistgħu nagħmlu. Mela ħa nibda ftit. Għax kulħadd huwa differenti. Ekku. Qed nifhem sew.
Ekku.
Tajjeb. Mela ejja ngħidu li jiena nixtieq intejjeb ir-relazzjoni tiegħi ma' tal-familja. Ngħid, l-oġġett li ħa nagħmel illum huwa, u apposta ġibt il-mobile ħdejja, illi flok mhu l-mobile ma ħa nħallih hekk, waqt l-ikel, ħa nagħmlu rasu 'l isfel. Ħaġa waħda kull m'għamilt, dawwartu. Ħalli jekk jidħolli xi messaġġ, mhux waqt l-ikel Forsi l-unika ħin tal-ġurnata li jien qed nitkellem naqra ma' tfajla, noqgħod nitfixkel jew ngħid tna' nara x'għandi fil-mobile u hekk, imma dak ħallejtu hemm biex ikollna diskors għad aħjar. Oġġett wieħed kulma kien. U għamlu silent li ma jagħmilx vibration ħalli ma tindunax li jkun daħal messaġġ. Naqblu.
Mela dik hija ta' kif nista' jien intejjeb illum ir-relazzjoni. Mat-tfal x'nista' nagħmel? Li sempliċement nistaqsihom, idealment inkun bilqiegħda biex nurihom li qed nagħti kas, Isma', kif mort l-iskola llum? Il-fatt li huma raw qisha il-mommy jew id-daddy li ħa daqsxejn iktar interess mis-soltu. Oj. Qed nieħu gost biha li ara, tal-fatt meta nagħmlu daqsxejn iktar attenzjoni. U ma rridx immur fuq suġġetti oħra, però fejn jidħol is-self-esteem, Romilda, huwa awful. F'liema sens? It-tfal anke ċertu behaviour, ta' aggressività, ta' qisu nuqqas ta' paċenzja, iġibuha mill-fatt li għandhom bżonn l-attenzjoni. Mela jekk aħna mqarintuhom dik il-ftit sekondi iktar mis-soltu, diġà qenniehom ftit oħra biex is-self esteem u l-behaviour tagħhom jitjieb. Tajjeb. Dik importanti wkoll.
L-iktar suġġett tal-qalbi jiena huwa x-xaħam, il-fitness, kif tħossok. X'nista' nagħmel illum? Jekk jiena s-soltu pereżempju għall-mod tal-kelma filgħaxija inħalliha open bar il-kċina, li fix-xina għandi aptit mort sehem, illum qed tisma' hi.

Jekk jien ħa nieħu biċċa ċikkulata wara l-ikel, għax xorta waħda ħa nagħmel fiż-żgħira dnub, ma nitfax il-bar kollha, ħa ngħidu hekk, fuq il-mejda, naqta' biss il-porzjon li jien għandi bżonn. Preċiż, naqbel ħafna.
Għax veru. Semmejt speċifikament qisu wara d-disgħa, Romilda, għax ħafna nies ibatu minn dak li jgħidulu late night snacking. Illi inti m'għandekx ġuħ, inti sempliċiment qbadt vizzju. Illi jekk qiegħda relax, quddiem it-television, jew tara xi ħaġa, jew fuq l-internet, qiegħda tnaqqar. Imma jekk tgħid isma' hi, wara d-disgħa jiena stop. Għax huwa l-aktar ħin tal-ġurnata, Romilda, li normalment inkunu debboli. Debboli mhux bil-ġuħ, debboli ma nkunux strong mentalment, allura qisu kollox jgħaddi. Ma nafx tiġrilekx, għax jiena tiġrili.
Jien fl-għaxija nippreferi tazza kafè. Qed tara? Wara ma Kieku ma l-kompjuter norqodx waqt li jien nkun qed imbagħad.
naħdem, jiġifieri bil-fors għandi bżonn għad tazza kafè bil-ħalib. Jiena kieku mbagħad ma norqodx għax qalbi tibqa' tferfer. Imma pereżempju, jiena minnu tani illi wara, ejja ngħidu aħna d-disgħa, anke nibda naħtaf iktar in-nies. Ngħid imma da jien, qisni bil-fuse baxx. Qisu bil-lej ma tibqax daqshekk in control. Tkun iktar għajjien.
Ekku. U hemm min jgħidlek jiena ma naħtafx in-nies wara d-disgħa, imma tgħix kemm ikolli iktar nervi u niżfughom fl-ikel. Jew inkella m'għandix paċenzja, niżfughom fl-ikel. Mela inti agħmel regola, ħuj, wara d-disgħa, il-kċina magħluqa. Regola żgħira, però ħa tgħinek, immaġina ta' kuljum. Romilda, x'differenza ħa tagħmel? U mhux kilos niffrankaw, u mhux mediċini u pilloli niffrankaw. U naħseb li filgħaxija aktar ħa jmorru bħala fats dak l-ikel li inti ħa tiekol, għax inti matul ħa tmur torqod. Jiġifieri qisek.
Qisek skont kemm tkun kilt matul il-ġurnata, imma iż-żejjed inbidded. Mela jekk inti kifet tajjeb ħafna inti matul il-ġurnata akilt biżżejjed, ta' wara d-disgħa, per eżempju, huwa kollu żejjed. Xi ħaġa oħra żgħira nistgħu ntejbu. Jiena, per eżempju, jekk imdorri noqgħod bilqiegħda nċempel lin-nies, ħa nċempel lin-nies waqt li miexi. Iggustajt ħafna il-Father li kien hawnhekk anke il-Ġimgħa, illi qalli jiena sirt nagħmel mixja ta' tliet kwarti fast u ngħid ir-Rużarju waqtha. Mela l-Father, flok ma joqgħod bilqegħda jgħid ir-Rużarju, jgħid ir-Rużarju xorta anzi qalli li jgħid xi posti żejda. Tajjeb, għax il-mixja hija twila. U bis-saħħatek ikun qed jiċċaqlaq ukoll. L-aqwa użu tal-ħin li tagħmel żewġ affarijiet tajbin f'salt. Issa, naturalment anke tgħidli fiex ħa tidħol. Imma anke min hu reliġjuż jew min mhuwiex, ħa jgħidlek illi l-aktar ħaġa importanti li għandna aħna huwa ġisimna, l-iktar ħaġa prezzjuża. Issa jekk inti qed titlob u fl-istess ħin qed timxi. Qed tagħmel l-iktar żewġ affarijiet li għandek bżonn għalik innifsek. Issa forsi dak li jkun ma jgħidx ir-Rużarju, jiena wieħed minnhom, minix wieħed li nħobb ngħid ir-Rużarju, ma tantx ngħidu, konna żgħar konna ngħiduh, illum ma tantx għadni. Imma għall-inqas jekk qed inċempel lin-nies, nista' nċempel lin-nies u nimxi. Aħjar milli qed iċċempel in-nies u bilqiegħda ma weġgantx, pereżempju. Jiġifieri, one thing oħra. Biex inti ddaħħal kollox fil-ħin limitat li aħna għandna. Għax sfortunatament l-istess ħin li għandna li huwa limitat u l-ammont kif aħna ppakkjati tiġibna wkoll stressjati. Ekku. Issa, u ħa ngħid din jiena, Romilda, illi jekk inti f'dak il-ħin, mela pereżempju għamilt it-telefonati, l-interessanti huwa illi għax kont qed tiċċaqlaq Anka moħħok ħadem aħjar. Mela forsi dak li għedt, jew kif għedt, anka waqt dik it-telefonata ħareġ aħjar. Għax il-ġisem u jiċċaqlaq jiffunzjona tajjeb wisq. Dik konna tkellimniha wkoll ġo ħmistax ilu. Ekku. Meta semmejna l-kwistjoni tal-cortisol, kif jaħdem. Eżatt, eżatt. Li ħafna stress żejjed jimminimizzalna l-moħħ, tkellimniha. U ma nafx, ma nafx forsi telespettaturi jaqblux miegħi wkoll u forsi inti wkoll Romilda. Tinġamja bilqiegħda, ajma l-patata, ajma koxti, ajma dari. Veru. Pain relief.
Meta tiċċaqlaq. Ġieli naħdem bilqiegħda jgħiduli kif tfixħin tqum minn bilqiegħda inħossni tant jrid ġamja ta' qas inkun nista' nimxi dritta. Jgħiduli inti bilqiegħda ta' kont xogħol. Ilhom m'għandu x'jaqsam iktar kważi l-muskulatura kollha nħossha iebsa. Tara, fil-fatt kumpaniji kbar fl-Amerika magħrufin mhux se nagħmillhom reklam apposta. Imma anke ħafna mill-impjegati tagħhom saru jagħmlulhom standing desk. Da xi jkun, jiġifieri jkun l-istess għamara inti b'ħaj fejn tqiegħed il-laptop normali, ma flok ma toqgħod bil-qiegħda toqgħod bil-wiefqa. Għax sabu kemm hu anke aħjar, mhux se ngħid li noqgħod bil-wiefqa biss, imma li ssib bilanċ bejn kemm tkun bil-qiegħda u kemm tkun bil-wiefqa. Interessanti. Jekk ġurnata sħiħa bil-qiegħda, m'intħa ssolvi xejn. Mela din hija wkoll għall-employers d-darba li forsi qed jarawna. One thing illi ħa tgħin lilek bħala employer u lill-ħaddiema, agħmilhom, offrilhom illi anke d-desk tagħhom jistgħu joqogħdu bil-wiefqa jekk jistgħu jew jekk iridu. U ara jaħdmulekx aħjar u ara jekk huma jħossuhomx aħjar ukoll. Tipprova trid, hux veru?
Ekku. Mela biex nikkonkludu dan is-suġġett kollu. Tajjeb, ħa nagħti naqra homework lin-nies. Ok. Aħseb f'oġġett wieħed li tista' ttejjeb illum fl-iktar affarijiet għal qalbek. L-iktar affarijiet għal qalbi huma l-familja, saħħti U jiena personalment anka x-xogħol. Mela ħa naħseb naqra dawk it-tlieta kif nista' ntejjeb oġġett wieħed minnhom għax imbagħad awtomatikament ħa jibdew jitjieb kollox. Kollox jibda jingħaqad kollox flimkien. Minħabba l-preparament tal-Milied biex nikkonkludu. Tajjeb ħafna. Mela, ħa nipprepara lin-nies ukoll biex huma jitgħallmu jgħidu le. Din smajtha fil-programmi anka ftit ilu. Jidhirli Alfred qalha li isma' jekk inti offrewlek ħafna ikel u taf li kilt biżżejjed, Talli ma jitliha. Bir-rispett kollu, il-kunjata, il-mommy, in-nanna jistgħu jieħdu għalihom. Però ġismek huwa tiegħek. Inti ħa tbati bi ħruq ta' stonku. Forsi b'dak il-gilt, b'dak id-dwejjaq illi wara naqra bqajt għaddejja, jiena wara naqra ma kontx kapaċi ngħid le. Il-gilt inti ħa tbatih. Jista' jieħu għalih dak li jkun u forsi ħames minuti wara jew ħamest ijiem wara insietha, imma ħajtek hija tiegħek hi. Tgħallem aqbeż għalik innifsek u fejn hemm bżonn tgħid le, ħa tgħid le, fejn hemm bżonn tgħid iva, ħa tgħid iva. Prosit. Naqbel miegħek, mela għalhekk issa ġejjin ukoll dawn iż-żminijiet ta' festija, ma neżaġerawx fl-ikel. Ħa ntelfek tal-aħħar, speċjalment ix-xorb. Mhux xi ħadd ħa jsuq u jgħid, ħa nieħu drink tal-aħħar, ħa nieħu għalija u nieħu mbagħad għall-aħħar sqat nisimgħu. Hemm it-taxis.
Jiġifieri f'dak il-każ hemm it-taxis, oqogħdu attenti, ejja jekk aħna ser nixorbu xi ħaġa żgħira żejda, ejjew noqogħdu attenti u nċemplu tat-taxi biex jiġu għalina huma ħalli nieħdu ħsieb ukoll saħħitna. Grazzi lilek Matteus. Grazzi ħafna lilkom dejjem. Bħal dejjem interessanti, nieħu pjaċir li tingħaqad magħna hawnhekk u nistennieh il-ħin fiex ħin tkun magħna ħattina l-informazzjoni. Napprezza ħafna lilek. Thank you. Grazzi ħafna lilek. Ħa naraw issa xi jmiss fil-programm Kalamita.
Huwa sabiħ li jaslu dawn il-ġranet flimkien magħna Michael u nagħtu rigal li vera jkun ta' użu